Ka kuia haere ake ana koe, ka hoki mai nā mahi o mua. He kawakawa kai konā, tērā rākau ina rā he kāramuramu, ā, he matipō tēnei, huri atu ki tērā tā ko te matipō. I mua ana i taku mahi ronoa, kei te whakaako tonu ia ahau ki te rārana, te rārana harakeke, te rārana kiakia,

Hei orana mō ō tātou mokopuna, tamariki, ranatai. He reo aku hoa, your best friend.

Nā pō, nā ruru, ka rono koe, e tiotio mai ana. Kore rawa we mataku i te noho kahu anake. Te mea mataku anake au ko nā tāngata ora tonu, āe. Ko Meroa, Gregory ahau. Nō Tūhoe kē au. I pakeke mai au i roto o Te Uru ērā tata noa ki Ruatoki, ki Tāneatua, i matahi te ine o tērā wā, o tērā hāpori i taua wā rā. Engari whānau mai au i roto i te nahere i taha o te puna wai. I te, tā te kāinga o taku kuia i whāngai i a ahau i reira. Taku kuia ko Mere Tukua Pītara, Pero, te, tana pāpā ko Rua Kēnana, Wera Te Kōtiro a Rua Kēnana, te, Wera te māmā o taku māmā. Ana, nāna hoki au i whāngai nā taku kuia.

Ka whakamōhio au ki nā tāngata o konei, nē, nā, nā, nā tāngata, nā aunty o taku tāne, nē. He rerekē hoki ō rātou reo. Kōrero mai ana, kei te mōhio ai he pēhea ana ō rātou kōrero, engari kia whakahoki atu au taku kōrero, kua tumeke mai rātou, Hū, ika mā, e mōhio ake te wahine rā ki te kōrero te, te reo Māori. Ā, kia tūpato tātou, ka whaikōrero mōna. Engari i taua wā rā, tana tatau hou au ki tēnei iwi, nē? Kua hiahia ahau ki te hoki ki te kāinga, ki tōku nā kāinga, engari au anā, ōku tamariki hoki ka noho i konei, ētahi taonga kua oma ahau me ōku tamariki nui te pai, kua kite mai te te bus driver kua mea, ooh, gonna be war on this bus, ko tēnei noho aku tamariki.

Ahau kei konei. Noho hoki au ki au i Pukenua i moena taku hoki mai konei. Mohe hoki koe ko weheke hoki mau ko taku tane tau o waara ne. Ka haere mai taku tamaiti i Ahitereiria ki te whakahoki mai i a au ki konei. Ka mea au sanau, ooh ka korero whena ona whanau no taku tane, no he aha taku mahi hoki mai. Ka mea atu ki a ratou, that's my mum. This is why I'm still here. My girl was buried up there. Ā, rua tekau mā toru ana tau ka whakamomori e, i a ēnā, ā, ko tata kē te tekau mā iwa tau e, e kua mate atu e, ā. Kei runa i te Rangihau kaha i to matou urupa i runa nei i taha i te whare karakia e tapukitihia ana. I taua wa e. E whakatupu haere ana ahau, ā, ko tētahi noho te reo e kōrerohia mai e taku kui ko te reo Māori. Ā, ka harikoa ahau, ā, nā te mea ka mōhio au ki te kōrero tō tātou reo. Haere hoki au i te kura i roto. I Matahi, ko Matahi te inu o te kura, Matahi Native School, Matahi Missionary School. I a mātou haere i te kura, ko ia ka puta mai he māhita hoki, he Pākehā ake, ko Pakipakihi o mātou ri, nā te mea kei te kōrero Māori mātou. Engari ka hoki nei ki te kāinga ki taku kuia, ka kōrero Māori tonu, kia mau tonu te reo, kia mau tonu te reo. Taku tīmata ana i te haere i te kura teitei ki te College i Opotiki, Whakatōhea. Āhua koioio kē au, ko rau e whakarono, nē, nā te mea whakamā i te tū i mua nā tamariki katoa, Ki te kōrero o te putero o Whākea, nā te mea ko katakata mai ki a au, ka āhua tani weto au i taua tāimara. Ka hoki au ki taku kāne, ki taku kuia, ka kōrero ki a ia, ko Rauhihe te hoki ki te kura. Kātahi ka mauria ahau e taku māmā ki te haere ki te hōhipera i Ōpōtiki, te, be a nurse. Kātahi ka hē rawa atu, ai, kore rau e mōhio te kōrero o Whākea, you know, ka haere. Engari pai ana waku rinarina ki te mahi. Wine te muka, ka tīmata ana koe ki te mahi tō, tō korowai. Anei nā mukana, ko Mīrohia hoki te waewae, nē? I muri i tērā, ka miro. Kia whiria, ena titiro koe, kua whiri. Ka tahi ka mau ki roto te wai, tērā ka tahi, ka taihia te karae hiahia no koe. Anei nā, nā, nā, nā muka ai, ka tīmata mai i konei, ana, ia, ka, ka mīrohia i muri ērā, ana, ka huri pēnei mai, ko Reri ki te mahi te korowai, anei nā muka. Kia ora! Kai ao tonu ma i au i whanau mai ana, kia ronokina a kuia e waiata ana, e karaki ana i te ata, te toru karaka, te wha karaka, ko Pakoko mai, ka au mo te karakia. Kai te mau tonu i au era tikana, enari na mokopuna o tenei wa, you wake us up! Kai ro hoki. Koe kei te mau tonu i au e rā tikana, kei te mau tonu i au nā tikana o taku koroua a Rua Kēnana, kei te mau tonu au nā tikana e whānaihia mai ai. Nā, he puna hoki i, kei raro i te, tō mātou whare, he puna. I roto wā hei ka, ka tahuhia tō mātou te ahi me te kāwha, i taha o te puna, ana, tahuna he ahi kia, kia wera ai te wai mō mātou ki te kaukau. I roto hoki tērā puna he tuna, nā mātou reira, he tuna karakau e patua e mātou nā te mea kei te tiaki i te wai, kia māi te wai. Ko koroua kē pea nāianei tēnā tuna o ko mate karakau e mōhio. Āhua pōhara ana engari te mea kē kore rawa mātou e mate kai. Ko nā pioke kua whakataretarehia me runei te taiapa, Kia maroke, ka tarohia mai tētahi o te kaihaere mātai pēnei te No No Twin Club nei nei, Dry Shark, we eat all those, never starve. Nā, kai o te nahere o te puihi, he poaka, he venison, Oh me tetahi ra ka rautihi e te me te ino tetahi ra kai roro mai hoki na I think you know who I'm talking to the other birds yeah we only had trout in our river te raute because got it out the seas miles away te poaka puihi the wild pork te momona hoki te poaka he pai ana wira te momona te poaka ka whakanawa ri ne koe te momona Wera te hinu mo te mahi ronoa. Instead the beeswax we use the pork fat. Ana ke te kai hoki nā, nā kai o roto te whāka, nā tero tero, nē. He pūhā, he tēti rā, ēne mea, ēnā, ēnā kai katoa. Ka haere ki te nahere, ki te, ki te tiki a tāwhara, ko te putiputi, nē, Christmas flower. Tāwhara. E toru hoki nā Towns i roto i tēnā tāwhara. Ana, e a mātou e tamariki ko tana hia ko Peorahia o mātou kanohi, nē. Enari, nā Putiputi, ka, ko mea mai taku koroua Tori, ā, mauria mai nā tāwhara, māna e mahi e unu mā mātou nō i roto i te whā, te pire, te wai makariri. Hoki anō aku whakaaro ki taku hāpori, taku kāina, ā, nā taima ka pāngia ana mātou te mate, te tawhiti hoki o nā hōhipera, nā Tākuta. Hai, haere mai rā kei te karanga atu rā ki te Tēnā here, tēnā rā koe, tēnā here. Nā ka haere māru nei te, te, nā waka e mau rau nā kirīmi, nā tanks, nā cream tanks. Ka tū mātou i waenganui i ērā cream tags ka mauria kia haere ki te tāone, Whakatāne, te kite te tākuta he aha te mate. I whati hoki tēnei waku rinarina i au e tamariki tonu ana ina nā taku kuia i haere te hau ake ki te kato manono. Nei i ora, a e tau o wara. Ka haere mātou, engari pī ki ahoaho ki tō mātou, nē, ka haere mā runga nā hōiho, nē, ki te taha, ki tērā taha. Na, ka whai au i a rātou ki te nahere, ka kōrero mai, ā, anei te kōtukutuku, anei te, ā, te kāramuramu, anei te, ā, Te manono anei te era raka koutou te minimini te matipo me te kiakia he ronoa hoki te era ka korero mai ki a au tanohia mai te raurau o te era rakau kawakawa kai kona Tērā rākau na rā he kāramuramu, āe. Ā, tērā rākau, ā, kei noa tērā rākau, ā. Ko te rimu, āe, matipō tēnei, huri atu ki tērā tā ko te matipō. Engari ko tēnei te mea roa raikura ko te kāramuramu. Na re kare tinu kite na te mea kare ratou i roto i te nahere ake anake. E pai ana ko te mea nui kua kite koutou na rakau e tupu ana i konei, ne? Katohia, ka paerahi e ka unuia he ronoa, le putiputi o te gauze. A ka huri haere atu kei te whai haere atu i a koe. Hare ki mua, ko koutou ki mua. Ka mena pura ki roto te pēke, ka tūtuhi tēnei ai rona kia mōhio ai au ko he aha tērā, he aha te orana mō tērā, mō tērā rongoa. Whakarongo au ka titiro. Ana, ka, i a ia nā, ka hoki mai ērā whakaaro ki a au. Tino tika pono tā rātou kōrero, ka kuia haere ake ana koe, ka hoki mai nā mahi o mua. Tika tērā? They will come back from the beginning. You get them all back. You're like you're going back in the young days. Ka haere mātou ki te, ki te hauwake i ērā mea, me te karakia, ērā i mua te, te, Tīmata ana haere, engari he mahi taumaha. Ka herea, ka whakahoki mai te kāina. Ana, ka hoki mai, ka whakamaroke ēnā rongoa, ka karakiahia ēnā rongoa kia whai ai te hinengaro, e rā mā te wairua i waenganui. Ka whai ki tā rātou tauparapara i roto i te nahere. Engari i taua wā rā, Haraka ana ki te te puru ki roto te te hinu, kao, i taua wāra. Ka paerehia te wai, ka paerehia tēnā ronoa, pēnei te manono nei, ka paerehia, ana, kia kaha te paera, ka puta mai te kara pēnei te kōwhai nei. Ana, engari ki te hiahia ana koe, pai ana tērā ki te rau atu i roto i tō. Tō tāpu e kaukau ana ki roto, ki te mutunga mai o te whaero ana a Manono, ka rau atu ki roto i te mea, ka kaukau i roto. He pai mō nā tuara, he pai mō nā mamae, mō nā poroiwi, āe, ana, ka mirimirihia mai mātou e taku kuia. Ū, mamae kē tana tēnā mirimiri, mea atu, hika, noa he awa ki tēnā mirimiri, e rerekē hoki tēnā, e, e, e, e, e,

Ruku! Āe! This is the top of the kuta. Kai roto ahau te wāhi a Kore Tunu Hōhonu. Ahua, pai ana te mahana o te wā, engari nei te kuta. Me rukuruku kē ki te tapahina kuta. I raro i roto te wai, wera te mea tino pai ki a mātou ko te kuta i raro i roto te wai, te wāhi hōhonu. Mauria mai ēnā! Haere mai! Mauria mai ēnā!

E au i tāna i konei, ko nā kuia, ko nā mea pakeke anō e noho ana i konei. Nā Ranatai, kua haere kē ki Tāmaki Makaurau ki te kimi mahi. Ana, kua mahue mai ko nā māmā, ana, ka pakeke mai au i waenuinui i a rātou. Ka mōhio au ki te mahi, tēnei mahi te rārana, ērā mahi ki te haere ki te rukuruku kutā. Oh ka rawe ēnā, āe. Anei anō ētahi, anā. Ka mauri ahau ki te taha rā, māna wāhine rā e tano nā mea paruparu. Kei te tano nā mea paru. Kore e hiahia ia. Ko nā mea e hiahia ana ko te, ko te wāhi i raro rā anō i roto i te wāhi hōhonu o te wai. Engari nā mea e kite rā koe i waho, kore e take ērā, ka tapahia atu kia, kāre mātou te hiahia e ēnei. Ana ka kutia, anei nā mea pai e takoto nei, nā.

Mohero koe hā te pūhoihoi pēnei te mea ērā kua pōrani ki te haere ki te rukuruku i roto te te makariri o te wai. Hei aha, ka mahia te mahi. Ko whakamāhau ki te tū kei hina hoki.

Wera nā tinu kui e tinu ako mai i a mātou, engari ko mātou te maru, te tinu wahine toa, wahine, āe, he kaha ko ia ki te whakatō kai, ki te māwhara nā tuna, ki te māwhara nā ika, kore rawa koe mā te kai, Ka titiro e pēhea ana tā rātou mahi ki te mahi nā whāriki, ki te mahi nā mahi katoa. Arā, pai ana te whakatupu rānei i waenganui i ērā kuia, nā te mea kei te akohia mai au e rātou i tēnei mahi, te mahi i roto te marae, nā, āe, tā me mahi ana te waka, tinana, Ana kei te marae au kei te awhia ratou te mahi na Mamari pena ki au i taua wa ra tunu harihari kotoa matou na te mea kei warenuia i a ra te wera taku whaena ki nga kuia ki nga kuia o konei he awhi mai i a au ko hau kei te whakaako enari etahi o matou hoki ka oma na te mea kaha etahi ki te kanakana ne ko oma enari ahau ka noho tunu au ki te whakarongo i o ratou. Māna e ō rātou waha kaha ki te kanakana. Ana, kei te mau tonu i a au, nā, nā, nā tika ana nā, nei, ko ēnei mahi e tarāra ana. E pērā anō ki runga i te marae, nā te nā, nā, nā, karekau i te hia he tare, nā, ki te kai karana, nē, ko rātou hoki te whakaako i au te kai karana. Engari karekau i roto i au tērā mahi. Engari, kore hoki tāna atu kua mea, Ko oma mātou ki roto i te whare paku ki te huna nui ka kore e kitea kai hea kei nā wāhine rā. Ināianei ko Matemate ko tōu aku hoa rā rana, ko, ko, ko mene kē rātou i te pō, ko mene kē rātou ka, ka hua mokemoke au, ka hoki aku mahara ki a rātou. Ina ia mātou e mahi nei te whakamai nā rā rana i te roto te, te rārara o marae. I reira au e ako nei te rārana, āe, ko hau tētahi i ako ana i nā rārana te mate atu anō mātou te maru rā ko Reru, ka ako ai nā tānata i omaoma ana ai. I mua ana i taku mahi ronoa, kei te whakaako tonu au hau ki te rārana, te rārana harakeke, te rārana kiakia, Te rarana pīnao, te rarana kuta, me te niania, ka tīmata noa te whakaako mō te waru tau. Kore he moni o te kāwanatanga ki a mātou, kore he moni puta mai mō nā, you know, iwi o konei. Ka mea, so, kai te pai tā tātou haere, haere tonu, you know, nāwari nā te wairua. Pai ana te haere nā te mea, kore koe naunauhia mai e te Pākehā tēnā, kei raro koe, I te mana o te pākehā e whakahaere ana. Ahakoa kore he moni, engari hei aha, I may not be rich, but I'm rich in heart, wērā hoki te kōrero o te Māori, āe. Pai ana ki a au te hora atu taku aroha ki a rātou, ki a Mau, hei orana mō ō tātou mokopuna, tamariki, ranatai, me ētahi nā tūroro, nē, i roto i te hōipera. Kei te kite atu, oh, e pai ana tēnei rongoā, you know, me ātou. Tēnā Maruahia tēnei ronua ki tō mamae. Tēnā Panipaniha atu tēnā ronua ki tō hākaki. Hakoa aho rerekē o rātou whakaaro nā te mea, ō, kei te paihanahia pea au, you know. Mea tēnā, kāo, ka rau e whēnā. Hakoa, you know, e tau tāma. Ka wehi mai ētahi rātou ki a au, ka kino mai ki a au, ka kōrero mōku, ka nau tuarā, hai aha ka rau e ware atu ki tēnā, aah! E hia ana au kia nāwari engari i taunā tāngata kei te kōrero tonu kia he tohunga ahau. Tērā mahi, he mahi. Tau mā ai. Ka tau mā rawa atu tō hinengaro me whakamāmā, don't go too deep in, i wērā te kōrero mai a te kuia, tūpato. Kia wā e whakahīhī. Tēnā kei te riri au, kei te kino au, ka hoki mai au ki taku kāina, ka whakaora anō i a au, whakakore ērā kino. E mea ana rā ahau, kore ahau, I'm not perfect, you know, I've been through ups and downs too in my life, so, you know, but inā i a ia nā, ko kuia, ko mōhio, ko whakaaro, ko rahi atu ki ōku mokopuna, ki nā tāngata katoa. Ka mea, whakakoakoa taku nākau, āe rā. Te orana o nā tānata katoa, ā, te orana o ā tātou mokopuna, ā, whānaihia atu nā tānata, awhihia atu nā tānata e moe nei runā rā. E koakoa ana ahau nā te mea i tukuna mai ēnei mātaurana ki a au, uira taku koakoa, engari kei te horohia atu ēnei koakoa ki nā tānata katoa i roto i te ao nei. Āe, ki ngā mokopuna, ki ngā tāngata katoa. Wērā taku koakoa. Nā taku koakoa i whakaakohia mai au e ngā kuia ako nei, nā taku koakoa i whakaakohia mai taku kuia i te kāinga i Tūhoe. Nā taku koakoa e tautoko mai ana ngā tāngata ki a au, kua koa ana ahau. Āe.

Ki te pātai mai koe e hia ngā waiata kua oti au te tito, kāre i te mōhio, kāre pea e tata ki te kotahi mano o ngā waiata mai i te wā i tīmata au ki te tito waiata. Engari kaua e pātai mai, ka waiatahia wērā waiata kua wareware katoa te nuinga o te puna wai keria, ā, o te maunga tītohea he puna e kore e mimiti. Engari ko te puna mātauranga o tēnei e noho mai nei, ka mimiti. Nā reira me hoki mai ki te kāinga kia pureatia i ngā hau.